I do now confer upon you, Te Ururoa, the Honorary Doctorate of the University of Waikato.
Kei te noho i te whakaiti a Narongi Te Hōnore Nui kua utaina mai ai ki runga i au e Te Whare Wānanga o Waikato, harikoana, kua whai wāhi tonu taku iwi. I roto i tēnei āhuatanga, ka mutu te taenga mai o ngā hoa, o ngā tau ko Hipa ki ngā whanaunga, te hunga ko Haramai Tawhiti ki te whakanui i tēnei rā, kaua mōku anake, engari tōku whānau, ka mutu ko Ngāti Rangiwewehi me ōku pānga anō hoki i te mata o te whenua.
Waikato, Waikato taniwha rau. Kōwhitiwhiti e tana iwi kau. Kei te nui te mihi o te ngākau, he otirā he pikinga o te wairua. Nō roto o te hōnore nui whakaharahara o te whare wānanga ki runga ki a ia. Engari ki tāku nei titiro, nō te whare wānanga te hōnore i roto i a ia. Haere mai! Haere mai! Haere mai ra! No reira koinei te tu ake, kua wha miniti. Te uru ro tena koe. Tuatahi tenei tohu honore. Koia tēnei te hōnore teitei rawa atu o ngā hōnore e taea ai, o ngā tohu rānō, e taea ai e te whare wānanga te tuku ki runga ki tētehi tangata. Kāore he, he tohu teitei ake. Āna mahi mō te iwi, āna mahi mō roto o ngā hapori, he ahakoa, te arawa waka, Tainui waka, ngā waka katoa, mārama pai katoa ngā iwi katoa ki ōna pukenga hei kura mahita, pukenga hei tumuaki kura, pukenga hei kaiwhakaako i ngā kaiwhakaako, pukenga o roto o te whare pāremata. Ngā pukenga katoa kei runga kei te tangata nei. He attended St Stephen's School in Bombay where he was head boy before obtaining a secondary teaching qualification and Ko te mahi kura māhita he mea nui tēnā ki au. He rawe ki au tērā momo āhuatanga te, te kura māhita i te mea kei roto i ō ringaringa ngā roro, ngā hinengaro, ka riro mā te kaiako ā ērā āhuatanga e whakairo, e hanga, e whakatipu. As a Member of Parliament, Te Urura represented the Waiariki electorate for the Māori Party from 2005 to 2017 and. Ki au nei, ko te kaupapa nui i te wā i au, ko te ūkui i te raru nui, i te hara nui i tau ki runga o Rua Kenana. Ahakoa i pā ki te tokoiti, me kī, wāna uri o roto o Tamakaimoana, o roto o Maungapōhatu, he kaupapa nui tērā i titia ki taku ngākau. This is a huge honour for me, for Erana and for our whānau. So I hope all of you feel that this is an honour for you as well. Ko te hōnore nui, ko te whakaae mai a Te Urirua kia whakawhiwhia ia ki tēnei tohu. He hōnore nō te whare wānanga, i te mea ehara ko Te Urirua anahe, engari ko tana whānau. Ko tana hapū, ko tana iwi, ko te iwi Māori, kei te whakanui ia. Tōku ingoa kei runga i te tiwhikete engari i roto i te wā i au e noho nei i te mata o te whenua, ā, ko ngā tāngata kua tau mai i tēnei rā kua whai wāhi i roto i tōku ngākau. Ā, nō reira, mō rātou, mō rātou katoa, te tā, te hunga kua tae mai tēnei rā ki te whakanui i ngā mea kua oti nei i au, ko ngā mahi kua oti nei i au nā runga i te āhuatanga o te āwhina o tēnei hunga kua tae mai tēnei rā. Tērā koa kua taniha te te o te te hauā e au kōrikoriko ana i waho o te kōhanga wai o awā. Ko te reo te take.